mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau madekwana avhuḓi kha pelran news u tevhela news weekly khothe reports na mpho felicia mudau sanga misi vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o to thusa mafhungo fhano tshiṱirikini tsha vhembe Ri lavhelesa Musina Makhado, Collins Tshavhane khathihi na Thulamela. Kha ri thome ngo lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa na khou ṱumanyiwa na bulayo ḽa mutshudeni wa Yunivesithi ya Venḓa. Mulandu uyu ndi une wo dzhena nga musumbuluwo wa vhege yo fhiraho. Muhuwelelwa Sifundwa Masindi wa miṅwaha ya fumbili u ḓo dovha hafhu u ḓivhonadza phanḓa khothe nga ḽa malo ḽa ṅwedzi wa Nyendavhusiku uno ṅwaha. Afho ndi hune muhumbulelwa uyo u ḓo vha a tshi khou ita khumbelo ya beiḽi malugana na mulandu u na khou hweswa wone. Muhumbulelwa a bvaho kha ḽa Mili 1 u khou baḓekanywa na bulayo ḽa mufunwa wawe vhulondoni vhukalanga wa miṅwaha ya fumbili. Mufu ndi ane a bvaho fhaḽa tshitomboni. Mufu ndi ane o vhulawa lwa tshiṱuhu vhukuma nga u tou ṱhavhekanyiwa a yunivesithi nga ḽa vhuṱanu ḽa fumbili ṱahe ṱhangule gidi mbili fumbili ṱhanu. Zwi tshi ya nga uyu mulandu, kha ri pfe musi CRC Phresidennde ya Yunivesithi ya Venḓa, Mathe Praimshimane a tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. No, thank you very much. My name is Mathe Praimshimane, uh, eh, the current SRC President of University of Venḓa. We are here on the 26th of November 2025. Ro ḓo tikedza family na soul ya ya vhulondo nga murahu ha musi ho dzhiwa vhutshilo hawe nga muṅwe wa wa wa mutukana ane u dzhiele zwa zwino eh ḓuvha ḽo thoma ri tshi ḓa fha ro ḓa khothe ya remindiwa kana case ya remindiwa nga ḓuvha ḽa ṋamusi ra ri nga si nete sa matshudeni kha u sapota vhulondo ra vhuya ri tshi khou vhuya ṋamusi ra ita eh nḓila dze dziḽa dzo demonstrate uri no a ri khou pfesesa mafhungo ori eh mu muhwelwa mulandu a bvisiwe khamusi nga bili nga nga iṅwe nḓila um ndi zwezwo zwine zwa khou itea ṋamusi ri tshi dzhena hafha ṋamusi musi ri khou pfha outcomes ra pfha upfhi um muhwelelwa o mbo ḓi o mbo ḓi humbela beiḽi uri a kone u bva nga beiḽi court ya mbo ḓi reminder kana ya postpone heyo application until dzi eight dza December. So sa matshudeni a University of Venḓa ri khou amba uri ri nga si nete ri kha ḓi ḓo vhuya na nga dzi eight dza December ri themba uri na yunivesithi yashu i kha ḓo ri tikedza. sa hezwi ri tshi khou tikedza muṅwe washu ane ha tsheho kha ḓo ḽa ṋamusi thank you very much Ri bvela phanḓa nga u lavhelesa tsengo ya muhwelelwa vho a vha pfani Eric Mndelamu vho ḓivhona mulandu phanḓa khothe khulwane ya Thohoyandou ine ya khou dzula Waterval nga ha Lavhuraru ḽa vhege yo fhiraho. Muhwelelwa kha bulayo iḽi ndi vhane vha khou hweswa mulandu wa u vhulaya mufumakadzi wavho we a vha e muimbi wa muzika wa gospel Funanani Pheshe Tshimbedzi. Vho Funanani Pheshe Tshimbedzi vha miṅwaha ya fu ina nthihi vho thuntshiwa vha lovha nga tshifhinga tsha mushumo wa kereke wa mafhelo a vhege a Paseka Mahola fhaḽa vhuponi ha Makonde Sheḓani. Zwi tshee zwo ralo, beiḽi ya muhumbulelwa Vho Mndela Moavha-Pfani yo phumuliwa nahone vha tshiṱokisini tsengo i ḓo dovha hafhu ya bvela phanḓa nga ḽa raru ḽa Nyendavhusiku gidi mbili fu mbili ṱhanu hune afho vha ḓo vha vha tshi khou ita mitigation khathihi na aggravation ya uyo mulandu. Murathu wa mufu ane ha ngo tenda u bulwa nga dzina o bvisela khagala zwi tevhelaho malugana na uyo mulandu. Riṋe vha muṱa wa Mbedzi Funanani ṋamusi ro vha ri khou tea u dzula bva ṱeri fhaḽa ro takala badi ro takala uri muhumbulelwa o ḓi vhona mulandu o sala nga ngomu tsitokisini beiḽi yo khantseliwa ri khou vhuya matshelo o ḓi vhona mulandu ri khou vhuya matshelo ro takala nga maanḓa ro ima hafhanoni na vha ri khou tshanta ri khou vhidzelela uri kha gwevhiwa a tha ḓo mu vhona nnḓa kha gwevhiwa life sentence.